Insellmilkom u se nagħmel daqsxejn ta' kummenti fil-qosor fuq it-tliet poeżiji li pproponejt biex waħda minnhom tinħadem film għall-festival ta' din is-sena. Tliet poeżiji ta' Joe Friggieri meħudin minn perjodi differenti fil-karriera letterarja tiegħu, Waħda minnhom toħodna lura pjuttost lejn il-bidu tal-karriera tiegħu fis-snin 70, l-oħrajn isegwu. U xtaqt nibda bil-poeżija Natura Morta. Minn ġol-buqar tal-ħġieġ fuq pjanu miksi trab, fid-dawl għajjien li jidħol mill-persjani, quddiem ritratt antik tal-ġenituri il-ward mitbiel kultant iwaqqa' l-weraq. Is-sena l-oħra fl-għażla li kont eh, ipproponejt eh, li kienu poeżiji ta' Achille Mizzi, kont għadt illi meta ġejt biex nagħżel il-poeżiji, f'moħħi kelli illi min se jaħdem il-film eventwalment jagħti kas ftit aktar mis-soltu l-element sonoriku u fil-fatt kien hemm poeżiji illi minnhom infushom jew minħabba t-teknika li użaw jew inkella anke minħabba is-suġġett innifsu kienu jagħtu lok biex eh, dak li jkun jaħseb ħafna fuq l-element sonoriku anka fil-film. Eh, il-pożi ta', ta, ta Joe Friggieri naħseb jien u kienu dawn ir-raġunijiet li għażilthom minħabba dan l-element issa mhux ta' ħoss imma l-element ċinematografiku tagħhom. Waħda mill-elementi, wieħed mill-elementi importanti f'ġew friġġieli huwa eh, ir-ritratt illi diversi poeżiji tiegħu attwalment ehm, kważi kważi mhuma xejn għajr ritratt jew stampa mibdula fil-kliem flok f'figuri u kuluri. U din il-poeżija li għadni kif kif qrajt, u hija waħda mill-poeżiji li qiegħed nipproponi, hija appuntu eżempju fl-opinjoni tiegħi verament f'waqtu ta' x'nifhem meta ngħid poeżija li hija ritratt. Il għaliex attwalment fil-poeżija ma jiġri xejn. M'għandna preżentazzjoni ta' ebda ħsieb profond, kważi kważi anke emozzjoni ma ssibx, imma hemm ritratt. Ritratt ehm, illi, illi fih jurina diversi, diversi affarijiet ehm, illi fl-aħħar mill-aħħar dawn l-affarijiet jiffurmaw xenarju. U jien f'moħħi għall-inqas waqt li qed naqra l-poeżija waqt li rajta diversi drabi u ddeċidejt li iva din għandha tkun waħda mill-proposti, eh, f'għajnejja kelli dan il-xenarju, eh, f'għajnejja kelli dan il-moviment bil-kamera, kelli wkoll anke sens ta' kulur, imma ovvjament dan mhuwiex mhuwiex kompitu tiegħi. Imma ir-raġuni għala għażilt din il-poeżija kien appuntu dan minħabba li naħseb jien direttur jista' jeċċella hawnhekk fejn tidħol iċ-ċinematografija tal-film qasir illi qiegħed qiegħed jippreżenta. Naturalment, hemm suġġerimenti anke ta' kulur, jien naf qed jiġini f'moħħi pereżempju l-vers fid-dawl għajjien, wieħed irid jifhem għaliex għajjien. Eh, ritratt antik qiegħed jissuġġerixxi anke l-kulur tar-ritratt mingħajr ma mingħajr ma jgħidlek. Imbagħad għandek il-wart li huwa mitbil li qed ifisser ħafna u ovvjament il-weraq li xi kultant taqa' werqa fuq il-pjan u attwalment il-pjan huwa miksi bit-trab, id-dawl għajjien li mhuwiex sempliċement dawl bħalma għandi fuq wiċċi hawnhekk imma huwa dawl dieħel mill-persjani allura tista' timmaġina anke ċertu logħob bejn dawl u dell. Dik hija natura morta li qed nipproponi bħala waħda mill-poeżiji. It-tieni poeżija li qiegħed nipproponi hija poeżija bikrija ta' Joe Friggieri, hija wkoll għandha element ritrattesk imma hawnhekk hawnhekk il-logħob biċ-ċinematografija jista' jieħu dimensjoni oħra, Alla mejjet. Rajt ġorma tfal b'idejhom lejn is-sema u rajt raġel għajjien jixxotta l-għaraq u mara xiħa tgedwed litanija. Ilbieraħ ġbidt il-korda u qgħadt nistenna l-leħen ġej lura jidwi ħdejja. Imma issa t-tfal għejjew u saru rġiel u żżewġu u r-raġel xiħ u nesa u l-mara mietet. u llum il-ħoss tal-korda jaħbat mal-ħajt u jieqaf, bħal qanpiena truxa, u Kristu għadu tiela' jerfa' salib ta' xejn u sisifu jgerbeb ġebla. Interessanti, għalija għall-inqas, ix-xebh li Friġġieli joħloq bejn Kristu u Sisifu. Il-persunaġġ ta' Sisifu mill-mitoloġija Griega, il-bniedem li ġie ikkundannat mill-allat biex iqatta' ħajtu, igerbeb din l-imbirka ġebla sal-quċċata tal-għolja sempliċement biex x'ħin jasal hemm fuq terġa' taqgħalu għal isfel u jerġa' jibda l-proċess u Sisyfu kull darba jiddeċiedi li jerġa' jibda. Ovvjament barra l-reverenza għall-mitoloġija Griega hemm ukoll m'għandniex xi ngħidu u anke wieħed irid iżomm f'moħħu li Geoffrey ġie huwa filosfu, hemm ir-referenza għal Camus u l-filosofija eżistenzjalista, appuntu Il-Mit ta' Sisifu wieħed mill-iktar xogħlijiet magħrufin ta' Camus, u din l-idea li Kristu eh, huwa fallut fil-missjoni tiegħu, eh, idea illi konna nsibuha ħafna eh, fil-ħsieb artistiku ta' snin 70 b'mod partikolari jew anka is-snin 60. Imma la qed nitkellmu fuq il-filosofija wieħed ukoll ma jistax ma ma jagħmilx referenza wkoll għall-idea ta' Nietzsche li Alla huwa mejjet. Um, ovvjament hija ħarsa negattiva ħafna lejn il-ħajja, um, illi bażikament fil-ħajja ma jsir xejn għajr illi il-żmien jaddi u bażikament iwassal lejn it-tmiem u li l-missjoni tal-eroj bħalma suppost kien Sisifu, bħalma suppost kien Ġesù Kristu, bażikament huma missjonijiet illi huma illi huma falluti anke il għaliex il-poeta nnifsu filwaqt illi jiġbed il-korda biex jgħaddi it-talba tiegħu, il-messaġġ tiegħu, bażikament dan il-messaġġ jintilef jintilef fix-xejn. Huwa huwa ħsieb nihilista ħafna ma nixxi ngħidu perjodu interessanti anke fil-letteratura tagħna għaliex ma kienx ġew friġġieri biss illi kellu dan it-temperament, imma naħseb illi kien friġġieri Joe, illi wassal dat-temperament b'mod daqstant partikolari, b'mod li jidher tant sempliċi, u din hija karatteristika oħra ta' Friggieri, hija sempliċità qarrieqa ħafna għax fir-realtà mhi sempliċità xejn. Mill-punt di vista ta' ċinema, ta' film, ovvjament anki hawn għallinqas naħseb jiena, jiena li m'iniex direttur taċ-ċinema, imma nimmaġina għal inqas f'moħħi għandi ħafna shots differenti illi jistgħu jiffurmaw dan il dan il-kwadru skur, oskur ħafna illi itina f'Alla mejjet. Imbagħad ngħaddi għat-tielet u l-aħħar proposta, meta niġi biex nitlaq? Meta niġi biex nitlaq għal dejjem irrid li jkun bil-lejl. Bl-iwrieża qjan u qalb il-qamħ u qamar sħiħ fiċ-ċkuk tal-awrikarja. U rrid xi ħadd jiftaħli t-tieqa b'beraħ ħa noħroġ idi u naqta' fjuri fuħ u kewba kbira. U int, Tereża, xħin tisma' r-riħ qed jingħi taħt il-bieb u jdur għall-biċ-ċipress bħal ruħha jiena, itla' bla ħoss u għalaq il-purtiera. Ehm, jiena dejjem, dejjem ninterpreta dil-poeżija bħala poeżija ta' mħabba mill-isbaħ, hija love poem, anke jekk is-suġġett huwa il-mewt. ninterpreta bħala poeżija ta' mħabba il għaliex attwalment hija poeżija lil u għal Teresa. Imini Teresa, ovvjament aħna nafu mini Teresa. Mhux importanti. Imma li kont se ngħid huwa illi hija poeżija ta' mħabba il għaliex il-poeta qiegħed jistħajjel jew qiegħed jippjana jew qiegħed jgħid xi jixtieq tkun l-aħħar l-aħħar ġabra ta' ta' esperjenzi qosra ħafna propju fi tmiem ħajtu. U l-aħħar element illi naraw hija appuntu din Tereża illi wieħed joħodha b'hemm fatt illi din Tereża hija il-persuna illi iħobb. U allura iħobb u din l-imħabba se tibqa' sa tmiem u naraw kif din il-mara tibqa' takkumpanjah anke fil-mument agonizzanti tiegħu. U għalhekk li jiena nħoss li hija poeżija ta' mħabba, hija hija hija poeżija ta' ta' ċelebrazzjoni ta' relazzjoni ta' mħabba li mhux biss irnexxiet imma baqgħet sabiħa sal-aħħar. U qed nuża l-kelma sabiħa il għaliex il-poeżija hija sabiħa mhux biss għax togħġobni, allura ngħidilha sabiħa jien, imma hija sabiħa wkoll il għaliex l-elementi illi għandna inklużi Fil-poeżija huma kollha elementi sbieħ. U allura anke hawnhekk ir-raġuni għala jiena pproponejt dil-poeżija għaliex naħseb li ċinematografikament wieħed jista' wieħed għandu festa x'jista' x'jista' x'jista' jagħmel b'dawn l-elementi fil-film tiegħu. Ix-xenarji tal-lejl huma tant sbieħ, il-qamar kwinta, il-ħoss, il-ħoss tal-iwrieżaq, l-awrikarja, imbagħad bil-mod il-mod il-ħaġa tibda forsi titgħajjeb xi naqra minħabba li jidħol element tar-riħ u r-riħ li qiegħed jingħi u mhux ikanta u jdur bħal ruħ għajjiena, innutaw l-aġġettiv għajjena li sibni ħanka fil-poezija ta' qabel kemm huwa u ta' qabel kemm huwa aġġettiv importanti fil-każ ta' ta' ġew friġġieri. Eh, basikament huwa dan li xtaqt ngħid, ma rridx ma rridx intawwal fil-kummenti tiegħi, imma imma huwa dan li xtaqt ngħid fuq dawn it-tlet poeżiji li bħala konklużjoni naħseb illi jekk is-sena l-oħra fl-għażla li, li għamilna issuġġerejna l-reġisti eh, jaħsbu ftit iktar mis-soltu forsi fuq l-element sonoriku, did-darba naħseb illi l-proposti qegħdin qegħdin iressqu din l-idea illi iċ-ċinematografija għandha tkun dik dak l-aspett eh, illi wieħed forsi għandu jaħseb iktar dwaru, jaħdem iktar dwaru. Dak kollox.